Piramida diýeňde, Müsürdäki, Ýegiptdaky Giza piramidalar göz öňüňe gelýär. Ýöne dünýäniň her ýerinde piramidalar bar-a. Iň köpüsi-de Afrika materiginde, Sudanda iki ýüzden gowrak piramida bar. Ondan başga, Günorta Amerikada, Indoneziýa, Hytaýda-da piramidalar bar. Ýöne seň şu aýdyp oturan döwletleriň hemmesi bir-birine daş ýurtlar. Ir döwürde meňzeş piramidalary gurupdyrlar. Bir hili mistiçeskiý görünýär. Adamlar şo bir fizika teoriýalaryna görä, kanunlaryna görä hem-de al-asmana seredip, Astronomiýa we astrologiýa manyda aýtýan, ikisini bilelikde aýtýan. Şo bir meňzeş binalary gurupdyr diýseň boljak. Ýöne näme üçin köp bilinýäni, Ýegiptdaky Giza piramidalary. Tema iň gyzykly ýerde şoda. Başlaýly onda çaltrak.
Hemmäňize salam. Salowmaleýkim.
Bu günki temamyz Müsürdäki Giza piramidalary barada bolar. Taryh kitaplaryndaky ýazylanlardan başgada gyzykly hekaýalary aýtyp bereris.
Müsüriň paýtagty Kaire ýakyn El-Giza diýen raýonma, El-Giza belentlik, depelik diýmek. Şol El-Giza raýonynda üç sany piramida bar. Heops, käbir ýerde Hufuda diýilýär, Hefran we Mikerina. Birinji Heops piramidasy gurulýar biziň eramyzdan öň iki müň bäş ýüz nji ýyllarda. Indi biziň eramyz. Şuwagt iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Isa pygamberiň doglan wagtyndan birinji ýyl diýip gitýär, şonda-da iki müň ýigrimi bäş. Biziň eramyzdan öň bolanda şo Isa pygamberiň doglanyndan öňünçäki döwür atlandyrylýar. Biziň eramyzdan öň bir diýeňde iň ýakyny bize bolýar, iki, üç, näçe köpelip gitse şonça-da bizden daşlaşyp gitýär. Termometr ýaly pikirlenip gör. Biz gyzgynlykda diýeli şu wagt iki müň ýigrimi bäş derejede diýeli. Biziň eramyzdan öň deňde-de minus bir, minus iki diýip näçe san köpelip gitse şonça-da bizden daşlaşýar. Birinji piramida gurlandan otuz ýyl soňra Heopsyň ogly Hefran olam piramida gurdurýar. Şo Hefran piramidanyň öňünde Sfinks diýip ýene bir bina, struktura bar. Sfinks grek mifologiýasyna görä ýüz keşbi aýal maşgalaň ýüz keşbi, göwresi ýolbarsyň göwresi, hemem ganatlary bar. Indi bular grek mifologiýasyna görä. Ýöne Müsürdäki Sfinks erkek adamyň ýüz keşbi, olam Hefronyň, faraonyň ýüz keşbi diýip aýdylýar. Hefron Sfinksi şu piramidalar gorasyn diýip gurdurdy diýilýär. Wideoň soňraklarynda şu tema barada ýene-de bir agzap geçsek ýatda-da bolar, ýatdan çykamasyn öňki ýaly. Bolýar.
Ýene bir otuz ýyl geçenden soňra Hefronyňam ogly Mikerina üçünji piramidany gurdurýar. Şu üç piramidanyň arasynda iň kiçisi şu Mikerina piramidasy. Ýöne içiniň daşlary oýup her bir detallaryna çenli ýasalanlygy üçin şu üç piramidanyň arasynda iň eleganty diýip hasaplanýar. Emma iň ir gurlany Heops piramidasy bolany üçin, iň ulusam şol bolany üçin köp adam Heops piramidasyny bilýär. Pariždäki Eýfel başnýasy gurulýança dünýädäki iň uzyn bina. Heops piramidasy. Gurluşygynda iki ýarym milliona golaý daş ulanylýar. Her bir daşyň agramy iki ýarym tonnadan ýigrimi tonna çenli agyrlygy berýär. Jemi şeýdip piramidanyň agramyny hasaplasaň, alty ýarym million tonna, ýedi million tonna bolýar. Indi şo piramidanyň daşyndaky daşlary daş-töwerekden, ýigrimi kilometr töwerekden getiripdirler. Ýöne içiniň granit daşlaryny ýedi ýüz, sekiz ýüz kilometr uzaklykdan, Asuan diýen ýerden getiripdirler. Alymlar şo daşlary Nil derýasynyň Süzülen gämiler bilen getiripdirler diýýärler. Ýaňky daşlary ýokary galdyrmak üçin hem panduslaryň kömegi ulanyldy diýilýär. Bu bir diýilýän zat, ýöne toşna şu wagta çenli bilinenok nädip ýokaryk daş galdyrylany. Görýäňmi, bärde diňe inženerlikde, logistika tarapdan hem uly işler alnyp barlypdyr. Näme üçin gurupdyrlar şo piramidalary? Gara döne awadan bina bolsun diýibä guran nädirler? Hem-de näme üçin imенно piramida şekil etdilerka? Amana togalak ýa-da bir uzyn bina etmändirler. Aslynda piramidalar faraonlaryň mazary. Müsürliler Ýegiptdäki adamlar faraonlara ýönekeý adam däl, taňry hökmünde seredýän ekenler, taňry diýýän ekenler. Taňrylaram baky ýaşaýar, ölmeýär, diňe dünýäsini çalyşýar, üýtgetýär diýýän ekenler. Şonuň üçinem piramidalary ölümden soňraky durmuşa geçýän gapy, geçelge diýip hasaplapdyrlar. Näme üçin piramida şekili diýseňem, Güneşiň, Günüň taňrysy diýip taňrylary bar eken, ady Ra. Şo Günüň taňrysyna baryp, ýetmek üçin ullanylýan basganjak diýip pikir edipdirler. Şoň simwol eken. Ýa wideoň başynda astronomiýa, astrologiýa diýip agzap geçdim, indi şony aýdyp bereýin. Piramidalaryň her burçy gönüden-göni, dogruja demirgazygy, günortany, günbatary, gündogary görkezýär. Ir döwürde gurlan piramida, kompas ýok, zat ýok, her bir burçy dogruja görkezýär. Şony Günüň we ýyldyzlaryň üsti bilen edipdirler. Dört müň bäş ýüz, bäş müň ýyl mundan ozal. Hemem şo üç sany piramidaň setirlenişi. Durşy Orion diýip ýyldyz toplumyma, şo ýyldyz toplumyň setirlenişip durşy ýaly gönüden-göni parallel şekilini edipdirler. Ine bu-da astronomiýany, astrologiýany gowy bilýänliginiň alamatlarydyr. Ine şu aýtyp geçen zatlaryň-a taryh kitabynda ýazylan zatlar, kinolarda gören zatlarymyz. Sen ondan başga-da üýtgeşik, gyzykly hekaýalary aýtyp berjekmi? Ine şeýle bir zat bar-da, müsürliler şo döwürde, paçti-üsti hemme zady ýazypdyrlar. Tekiz daş görseler ýüzüne bellik edip. Ýerleşdirilipdirler. Ýöne piramidalary haýsy faraonyň gurandygy barada hiç hili maglumat ýok. Ýazylmandyr şu zatlar. Keops piramidaň içinde gazuw-agtaryş işleri geçirilýärkä, Keopsyň, Hufuň, şo faraonyň kiçijik heýkeljigi tapylýar. Şo heýkeljigiňem razmeri sekiz santimetr. Şo heýkeljige görä-de, şu piramidany Keops gurdy diýilýärler. Şo ýylky çykyş wagt Kairde muzeýde dur. Ondan başga-da Heops piramidaň içinde üç sany otag bar. Şo otaglary bir-birine baglaýanam ýodajyklar bar. Indi şo üç otagyň iň ýokarsyndaky, iň ýokarda durany karolyň, faraonyň otagy. Şonda-da Heops ýaty, mazary bar. Ortadaky-da korolewaň otagy diýilýär. Korolewaň mazary durmaly eken-de. Ýöne şu wagta çenli hiç hili korolewaň mazary ýok şo taýda, goýulmandyr. boşdug. Iň aşakda-da bir otag bar, şo otag näme üçindigi şu wagta çenli bilinenok. On sekizinji asyrda Napoleon Bonapart Müsüre baranda, şonda Heops piramidaň içinde faraonyň ýatan komnatynda, otagynda ýekeje özüm bir gije ýatjak diýýär. Gije-de ýekeje özi şo piramida giripdir, şo faraonyň komnatynda girip ýatypdyr. Ertesi gün irden çykanda Napoleonyň ýüzi ap-ak eken. Näme boldy, näme gördüň, näme üçin beýle ýüz keşbiň? diýip sorapdyrlar. Hiç hili jogap bermändir. Köp wagtlap jogap bermändir. Ýigrimi üç ýyl soňra Napolýon öljek bolup ýatyka, ýene-de soraýarlar şo soragy. Şo Müsüre baraňda, şo komnatda ýataňda näme gördüň? diýýärler. Napolýon ýerinden turýar, pikirlenýär, aýtmaga biraz ymtylýar, aýtjak bolýar, soňam, Eý, bolýar, näme peýdasy bar diýip, ýene yzyna ýetýär. Woý, aýtmaýan.
Aýtmaýan. Woý, mähelim bar, garaşyp otyr-a näme diýerka diýip. Woý, o näme aýtmaýan? Şo wagta çenli bilenok şo näme görendigini. Ýene bir gyzykly hekaýa, piramidaň esasy girişinden başga ýene bir giriş bar. Şo girişede ogrular, garakçylar girişi diýilýär. Wagtynda garakçylar açypdyr şo tüneli. Şo tüneliň üsti bilenem piramidaň esasy girişi tapylýar aslynda. Şo tünel gazylmagyndan öwünçä piramidaň içinde her hilje tüneller, geçelger bardygyny, ondan başgada şoň içinde hazyna bardygyny galtamanlar bilmeýän eken. Soňra bilipdirler we ýaryp tünel ýasapdyrlar. Faraon bilen bile gömülen hazynanam tapypdyrlar. Faraon bilen hazyna gömüpdirlermi? Hawa, faraon bilen hazyna-da gömülýän eken. Hazynalary tapanlary tapanlary, tünelem ýasanlary ýasanlary, garakçylar galtamanlar hazynany tapandan soňam çykarmandyrlar. Şonuň üçin-de saklaýarlar, piramidanyň içinde saklaýarlar çykarman. Tersine, naborot, başga ýerdenem ogurlap getiren zatlaryny ýene muň içine goýupdyrlar. Hawa, näme etipdirler ony? Ha indi gizlin eken-la piramidaň içi hem-de şo döwürde müsürliler faraonyň duran ýerini birhili ölümi ýatlatýar diýip barmaga gorkupdyrlar. Bu döwürdäki ýalak hiç hili o turistler zatlar baranok-da o döwürde. Indi şu hekaýa saňa nämäni ýatlatýar, haýsy ertekide şoňa meňzeş bir zat eşitdiň? Indis kinony ýatlatýa. Kyrk garakçylar. Sim sim açyl.
Hawa sim sim açyl ýatlatýa. Ali baba we kyrk garakçylar. Hawa. Şu Ali baba we kyrk garakçylar ertekiň esasynda çekilen kino ol. Şol ertekiň dörän döwri bilen şu tuneliň açylan döwri bir birine gabat gelýä. Geleýli sfinksa. Wideoň başynda ýüz keşbi Hefrene meňzeýäni üçin Hefren gurdurdy diýýäler diýdim a. Indi şo Sfinks strukturaň ortasynda, ýagny ýolbarsyň iki aýagynyň ortasynda gara reňkde bir daş dur. Şo daşyň ýüzünde-de ýazgy bar. Şo ýazgyda-da şeýle diýilýär, Ýaşajyk Hefron ýadap, uklap ýatyrka düýş görýär. Düýşünde ýaňky grek sfinksi görýär. Meni şu gumuň aşagyndan halas etseň, seni Müsüriň patyşasy faraon etjek diýýär. Hefron tisginip durýar. Duran ýerinde-de ýaňky gumy gazyp başlaýar. Gazýar, hakykatdanam şo gumuň aşagynda ýaňky sfinks. şansy tapýar. Belli bir wagtdan soňam Hefron öz gezegi gelmese-de Müsüriň faraony patyşasy bolýar. Znaçit, şo Sfinksi Hefron gurdurmandyr-da? Hefrondan öňünçä-de bar eken-la, şo daşyň ýüzündäki ýazylanlara görä. Indi şu ýerde taryh birhili bir-birine azajyk tersiräk gelýär. Tersiräk gelmeginiň sebäbi-de Aleksandriýskiý biblioteka. kitaphana ýandy-da, kitaplar ýanman şu günki günümize çenli gelip ýeten bolsa, onda şu wagt başga zatlar aýdyp oturardyk. Ýöne gynansak-da kitaplar ýandy. Ýok indi. Nätip ýandy?
Munam indi başga wideolarda gürleşeris-de. Bu wideoň temasy däl. Bolýa. Onda bu günlükçe boldy diýlimi? Boldy diýeli.
Bolýa. Bu günlükçe boldy. Hoş sag boluň. Sag boluň.
Agza boluň, laýk basyň, kommentariýa ýazyň.
Basdyň ýazdyň.